Avèm rendèsvos en alés emb un occitanista de tria, Marinèt Mazoyer. Sen aquí sul cèrre de l'Ermitatge, Sant Julien de Causse, e qu'es un ocòl que de mestrejo alés. Alòr en fàcia avètz lo Crassier, qu'es lo mont Ricatò en bèl lengatge e qu'es lo nom d'un engenhaire de las minas. E lo Crassier èra las las rèblo que demorava del carbon que venie de Tamarís en passant per la montada de la Royer, la Roy Reial e tot aquò. E se voi dava i aviá lo pichau vagonet que montava sus la pòu a pòu en fa aquelo còlo que sembla un pòu un un volcan. Alors se s'enflama un jour. Puèi bon, se s'arrèsta, i a encara de fumaròl. E puèi un pauc en debaç es la colina de la Menudièira, que nosautres disián lo Rocàs Blanc. E puèi ves es pauc a pauc a l'èst s'estaloira E ieu çò que m'a totjorn agradat es la rumor que montavo de la ciutat, que me semblo que son los trabalhadors en bas que fan aquela aquela rumor, mas es mai fòrt que dau temps qu'èra pichòt. E tot en bas de la Menudièira, e be, demorave aquí, donc qu'èra apausit per montar a l'Ermitatge, au Crassier e tot. E la vila d'Alès? es espandit dins lo gardon, se lo gardon l'entornejo de pertot, hein, aquò fa una, una bucla, se pòt dire pas una bucla, una, una corba, e sovent l'an comparat a una ala. Dempuèi lo Crassier, lo Mont Ricató, i a un camin que passa dessota, que part de la Montada de Laurier e que seguís las colinas darrier, que passo a Trepolù, l'Astero Ruggio, e puèi se pren un pichó caminòl e se monta aquí a un endrech qu'èra maravilhós de ten, lo castèl de Sauvatge. Alòr lo castèl de Sauvatge s'està desrocat dins las annadas 63, mas demòra una bòria qu'èra abitada en 48-50, qu'ara es en roïna. e es polida que a de pèir en oblic remarcable i avié un verger e puèi es aquí qu'es demora l'abba de Sauvatge qu'a creat lo diccionari lengo-docian-francés qu'es remirable perque i a d'expressions formidables. dedin e que nos traço la, la vida data de 1822 e no, nos apren fòrça causas sus la vegetacion. Avié creat tanben un arboretum aquí. Èra la passejada que fasián quand èra drole. Pa, partissi, partián de Ròchobèla, montavián a l'Ermitatge, prenián lo camin de Trepolon e puèi lo caminòl vèrs Sauvatge. Alòra aquí èra maravilhós, i aviá la crotz de sauvatge, la mèma que qu'èra sus lo pont de Rocciobèl, e puèi èra, se vesié qu'èra, i aviá encara las pòrtas ambe las ferradures, i aviá lo blason, i aviá, bon, èra un lieu misteriós, i aviá un verger que i aviá encara de fruchs, i aviá de sciuriers de chênes lièges, i encara de cèdre blau qu'a plantat la bèrt de sauvatge. Donc èra un endrech privilegiat. I avia una sorga tanben au fond, qu'es perdut d'ora, lo monde la coneissò pas pus. Es aquí l'ostau onte siei demorada pendent 15 ans, demorave al balcon lo pus nau, aviei la vista sus lo barri de Ròcha Bèla. En fàcia i avia l'escòla de Panserrat, E la montado que mont al Rocas Blanc o a l'Ermitatge se disié la montado de la Daudo. De la carrièra de la Daudo, ieu venié jogar aquí un pauc en mai bas, facio a l'escòla totjorn, ben una carrièra qu'a de marcha e coma cò d'escalier de grasol, los carri pas o pas e aquelo carrièro se sono carrièro Pau Gausen e ai esperar l'edat de la retirada per saupre que Pau Gausen èra un autor occitan de Trilha. Èra bibliotecari en alés, mas a escrit la Le Fièir de Chamburigau, a escrit la Camisarda, Camis e Cordelier, a escrit de poèma maravilhós, Entre vida e mòrt, a escrit, bon, es belèu l'autor lo mai bèu d'Alès. Dins la carrièira en fàça e be aquel emplaçament i aviá lo lavadò. Un lavadò bèl amb un basin enòrme e de lavandièra qu'arribava amb las barriòtas, los basèl e nosautres draule avièm pas tròp lo dret de dintrar me entendián de causa, entendiá blagar las lavandièras, repolir coma tot e vese que ara sus l'escòla an gardat lo relòtge, l'ancian relòtge de l'escòla de Panserà qu'a sonar masuro de masuro d'escolano. Sen aquí al centre de pomologia, jo que s'ocupo de frucho, hein, e donc cada annado vene contar sul lo subjècte en cours, lo tèma un annado èra la nus, donc es a bailar lo conte de Nusetto en pradarièr, Una autra annada sus la castanha, figaret e daufin. Una autra annada sus l'oliu, l'olivier, donc mon oliu tan poli. E ongan èra sus la cereala e donc es estat la piciota galina rossa.

Aqui es un istoriò que se passa a la Calandreta de Gardó, aquí, dins la cour de l'escòla. Oi? Es tota una familheta d'Anglòra que viu dins la mureta, lo papà, la mamà, lo grand fraire Lió, La granda sòrre Lia e la pichota soreta que se dis Mia. E crac e cric, non comptes fin, e cric e crac, la cua torna a ragrejar e mon compte es acabat. Eth aquí l'obstau qu'avem trobat quand sèm davalat de París. Alòr ero tot vielh, ero mal arranjat, i avie de de brico, de parpènh, tot aquò, e avem tot renovar, en gardant çò qu'ero polit e en escondent çò qu'ero mai polit, e puis l'avem far modèrna dedins. E es nòst costau de familha, ara. Dins los tres libres qu'ai escrich, Subre lo pont de Ròchobèl, Mon país e París e puèi Retorn au país, l'inspiracion la mai importanta, cresi, es la natura. Alòr, a Ròchobèl i aviá las passejada a l'Ermitatge, tot aquò. E Mon país e París, e ben, es demontrar que quand s'es luènh de vòstre país, Vòstre país vos manque quand ai trobar aquel terren ambe la vegetacion, las flors, las los aucèls. Si estat complida e çò qu'a compli lo tout es la lenga. Alòr lo tresen ai parlat tanbe de las faisçò de la vegetacion e tot aquò me bon de totes las causas que se pò faire ambe los efants tanbe dins l'escòla e ambe la lenga totjorn que venie que venie e que me m'a totjorn far lengueta d'escriure. Aquí, lo Putz de la Rumeca. Es un putz qu'exissi sié e que avem gardat e, sovent, conte d'istòria o que se passò aquí e fau vivre la Rumeca o que me parlò. Aquí es mon escòla, l'escòla Jean-Peire Florian, que i sié arribado en setan 1978 e ne s'i partí d'en 1998. E fin finau lo a capità puisque l'escòla es veguda la primièira escòla bilingua publica de Gard. En 98 me s'i trobada a la retirada, aviei començat ja un curs de lenga ambe lo pèire Masodier, e be quand es partí ai contunhà, aquò farà lèu 20 ans, e siei totjorn en rapòrt ambe l'escòla, que i vòu cada 15 jorn dire de De compte, alors de las tres escòlas de Sant Privat de Vièlh, mas la mieu n'es segur. Donc aquí fan de l'occitan, mas dins las autres escòlas, e be, legisse, dise lo tèxte un pauc en francés, un pauc en occitan, e me trache que los drolles se regalan d'entendre un pauc de lenga dau país. Avèm creat una seccion de teatre, es pas ieu que l'ai creada, son las collègas de l'escòla ambe Estela Masodier, e la primièra annada aviá 15 enfants, ongan n'an agut 27. Donc es interessant, e d'enfants qu'an fat occitan e d'autres que n'an pas fat e que se son regalat. Je venais totjorr a l'escole, a costat de l'escole dins lo Fogal, faire un talhier d'occitan, lengua e cacalàs, que i a un vintenat de personnes, Fasent tanbe un cafè occitan cadò mes, son de recanto blagaire onte se pò justament blagar, e puèi cafè literari ongan e cafè musical e poetic. Mas ai d'autre talhè en se vènon, vau acourir a un desenat de personas, a la levadon auto un quinzenat, e fin a en los èr a Sant Privat de Valongo onte i a 17 persones que veno al cors. Alòr es dins aquel fogal socio-educatiu que vene cada dimar faire un talher amb un vintenat de persones e preparan tanben la jornada Occitan e Sevenòl que se fa ara depuei 5 a 6 ans. qu'es dins la presdina completament occitana, e lo ser, i a un balèti qu'es organizat ambe l'ajuda de l'associacion Dança e Retrade de Rossum. Pei farem aquest an tanbe un total festum que se passa au Fogal Jordi Brun, a costat de la comuna. Sei venguda per far coma mos amigo que vèn o densam veieu lo dijòus

Es serenita. Serenita perque pense que tot lo monde a envejo d'estre seren. E la serenita se pò faire que quand tu s'es un pauc realizat dins la vida. La serenita es venguda vertadièrament quand ai après la lenga occitana e quand ai començat de saupre tota ma cultura. Lo mot qu'aimon lo mens es lo mot barradura. Quand tot es barrat, i a pas pus res de faire. Lo manco de còr es quand t'i ei anada a l'ermàs de Jean Henry Fabre, perque aquel òme a recampat un pauc tot çò que m'agrada, de plantas, de pichòtas bèstias, e n'a fat una òbra qu'es completa sus totas las bèstias e cançons e poesia e occitana.